Demat d'ac'h, setu petra c'hoari ganit. Demat. petra c'hoari ganit miz Here daou vil ugent Miz Gwenhere. Ya, setu. Pegen tamm miz Here Gikezigon. Tornoz on. Ha setu, demdei evit un abadenn euh, fonnus. Ya. Krogomp gant ar c'heleier Ya, krog ganti. Ya, n'oc'h ur bern traoù a zo c'hoarveet aboe euh, Abadenn miz Est peger on oa enrollet e kreiz miz Est ampedañ, ma mejañs mat. Kentoc'h e penn-kentañ miz Est en e fin. Hag ur bern traoù a zo c'hoarvezhet etretant. Setu ur bern Nintendo Direct da skouer. Hag Trawal. N'oc'h d'an driwec'h a vizest zo bet ur ginnigadenn Nintendo Direct Indie World. N'oc'h a zo ar c'hinnigadennoù a diskouez ar c'hoarioù dizalc'h a vo war Switch. D'am soñj ma gwa ul live tweet bennak. Setu meneget ma Hypnospace a seblante bezañ ur c'hoari iskis liammet gant Un tamm ar rouedad gwechall n'hoc'h c'hall bezañ fentus. Ar rouedad gwechall Bah ya, traoù IRC ha tout-se. Enfin, Ah ya, setu. Euh, Spiritfarer a zo de Demis, d'ar mare-se. Mes meus ket re- prenet c'hoazh, zoken ma seblant super. Bez zo ivez ur c'hoari anvet Raji a seblant brav-tre, a seblant bezañ ur sort Zelda, mais euh, E India. Ya, setu mm. levezonet gant Mojeno uh, Indes ha tout. Uh, be oa ivez uh, Takeshi ha Hiroshi a zeblante bezañ ur c'hoari un tamm trist, met fentus ivez war memes tro. Istor daou vreur a-benn a fin e ar c'hoarier a c'hoari un diorroer ar breur bras hag a zav ur c'hoari doare RPG Evit e vreur n'oc'h ket ret eo azasaat al live evitañ ha tout-se. Hag ar breur a seblant bezañ klañv n'oc'h ket bet zo ivez istorioù trist kwa. Ha gant ur ouzhpenn ur neuz toaz-merañ ha tout film bev-oad, film stop motion ha tout a seblante ket fall. Bet oa un dramm bet Bear and Breakfast met m'eus kejañs mat petra oa estreget oa fentus an titl. Un dra gant arzhed uh, dijuni ma Ya, setu. Uh, diskuliet oa bet ivez A Short Hike war Switch, pezh zo cool. Yeah. Hag uh, setu, uh, hag eo un, un title Goose Game uh, gant daou c'hoarier mui ur stumm boest. Hag uh, Subnautica ha Subnautica Below Zero ivez, e daou vilin warn-ugent. War Switch Ya, ya, vel just pep tra zo Bah, war y'a Switch. plusieurs One Run Nintendo. Ya. Setu evit an Indie World. Da c'hwec'h warn-ugent a vizest ez eus bet ur partner showcase. N'oc'h ez eus kentoc'h evit ar c'hoarioù brasoc'h, quoi, benn a fin. Traoù Capcom, da skouer, pe euh, Capcom. Juste Capcom? Non, mais non, mais... Enfin, ma c'hoant reiñ skouerioù, me gavan ket. Ubisoft pe tout se, enfin ha n'int ket Nintendo me a zo studio bras. N'oc'h ket bet oa ur c'hoari lusk un tamm 'vel Final Fantasy Rhythm m'eus kejañs petra oc'h eo, ar c'hoari lusk gant sonerezh c'hoari o Final Fantasy war DS hag a zo oc'h eo vo unan anvet Kingdom Hearts Melody of Memory war Switch. evit ar re zo fan Kingdom Hearts. Pe ar re a blij d'ar c'hoarioù lusk, n'oc'h eme marteze e vo dedennet, da skouer. E be oa ivez un tañva deus uh, mod liesc'hoarier ha c'hoari fuser oc'h eo, a sort c'hoari DJ a seblant uh, dedennus. Be vo ivez c'hoario newet a ikon o Tatsujin, met uh, c'hoario 3DS digare a um, oa bet uh, e Bro-Japan ha na oa james bet skignet uh, e lec'h all. hag a zo benn ar fin un RPG liammet gant Taken Otatouchin oc'h e seblantout ra debil penn-a-benn. Ha ouzhpenn e zo studennoù deus Aes Attorney e-barzh n'oc'h bon. C'hwi oar e vo prenet ganin kwa. setu ar c'hendalv ur c'hoari box gant Rocky nann-hañ, Just Just Dance you daou vilin warn-ugent, Puyo Puyo Tetris daou hag A ya a c'hoario Saga, Final Fantasy Legend. Saga, ah ya. Ya. Noc'h e c'hoario ha na oan ket bet embannet james e Europa, da'm soñj. Ar re-se mat e oa bet e Stad-Unanet. Setu evit Partner Showcase miz Est. Hag d'an dri a viz Gwengolo! ez eus bet un Nintendo Direct ispisial evit pemplañ Tregont Mario. Yeah. Hag a oa crazy! Noc'h eo Super Mario All Stars war ar vid ar re a zo deus an Nintendo Online Switch, war ar Switch. Un doare Tetris 99 euh, noc'h eo anvet Super Mario Bros. Pemp ha Tregont. Hag a 'm eus pellgarget reier peogwir e c'hen roller an abadenn d'an dek kentañ viseré. Ur stumm de Super Mario 3D World gant Bowser Fury war Switch e miz C'hwec'hver. Hag Super Mario 3D All Stars n'oc'h eo un dastumad gant Super Mario Power Attrigan, Super Mario Sunshine ha Mario Galaxy n'oc'h eo gwell an c'hoarioù ar bed e war Switch. Ha me pezh a zo, ar c'hoari-se na vo gwerzhet nemet e-pad c'hwec'h miz. N'oc'h-eus ez oa... Ya, un taktik nevez gant Nintendo hag a zo start da gompren. Mes bonn. Hag e oa ivez evel-just ar Mario Kart Live Home Circuit, a zo n'oc'h-eo ur Mario Kart gant c'hoariello hag traoù da benn ar fin e sevel Mario Kart er gêr. N'oc'h ket me zo un den kozh o vevañ 'barzh ur ranndi bihan n'oc'h ket kavañ se nul met e gwirionez ma vijen bet deklañ e vije kavet se super. Setu. N'oc'h ket ur Nintendo Direct a oa cool met 'vel 'ta tell ar ret war Twitter e oa nebeut a draoù newe 'benn ar fin. 'oa kalz... Ya, bah n'eus ket da c'hoari Mario Nevez. Ya, setu. Mais euh, me meus euh, ket Super Mario 3D World, er c'hoariet meus bet e labour. Hag euh, e korvañ plijus n'oc'h ed am soñj brenniñ ar stumm war Switch. Ok. Setu. Mais ma peus, ma peus reliet ma Super Aventurio war Twitter et n'on ket bet tempted gant Super Mario 3D All Stars peger on deuet a-benn da brenañ Super Mario Sunshine euh, GameCube et Elden evit klokaat ma dastumad retro gaming. Ha war-lerc'h d'an dek a viz Gwengolo ez eus bet an Ubisoft Forward. Noc'h eo... Ba... Ar toullad traoù zo bet hañ, met ar pep pouezusañ lakaomp a oa Immortals Phoenix Rising, oc'h eo ar Breath of the Wild gant doueed gresian. Yeah. Hag ivez kentañ remake ar rummad c'hoario Prince of Persia gant Sand of Times. Kentañ remake? Ya, sell a rin 'barzh an Ubisoft Mais Tournament. c'est- la aozadenn e oa ar wech kentañ da Ubisoft ober remake. Ya, met am soñj eo kentañ remake euh, ar, ar rummad ivez. Ya, bah, ya. Pugur be- zo bet reboot, mais pas remake. Ya, ya, gure. Sais-tu Noc'h an daou. Euh, à modal, et bah, Scott Pilgrim vs. The World euh, vit te déclare c'hoari oc'h eo a vo kavet en-dro, ben a fin. Hag an dra all a zo bet souezhusoc'h hag a oa un IPnewe anvet Riders Republic a zo ur c'hoari liesc'hoarier divent gant n'ouzon ket VTT, roller, snowboard, windsuit, tout-se. Meus ket komprenet mat mais... Moarvat e klaskont adimplij lusker penaos 'oa Steep. Parce que soñj. Derez ar c'hoari euh, ski snowboard ha tout n'oa ket graet berzh tamm ebet. Ya. Marteze e klaskont moarvat e liammet gant ar c'hoari-se quoi. Ya, ya, gwir eo ma kejañjez din-se. Ankouaet ma oa Ubisoft. Hag Ah evel oui. juste, euh, bah, Just Dance 2021, blabla, peseurt kanaouenn e voe barzh, gna gna gna. Setu ton penaos... Hag ya, a-raok en Ubisoft Forward, mais ket EHPAD en Ubisoft Forward, hor mignon euh, Yves ne se l'arrête, ah là là, euh, Kemer a reomp e kont tout pezh zo bet lâret diwar-benn Ubisoft hag Ubisoft hor familh hag ober reomp hor pep gwellañ evit vicher un endrollabour a-feson ha tout. Ya. Daoust hag eñ teus c'hoant komz diwar-benn se, c'hoar? Ba me oa ket penn-da-benn diwar-benn se. Puis on eus komzet diwar-benn se dija. Ya, ya, mais liammet entañ. Ya, neuze liammet eo gant euh, ar pennadoù zo bet embannet gant Libération Neveso. Ha gant euh, dibab Michel Ancel euh, ar Junzo da Tampedorm. Neuze lakaet un embannadenn war euh, Instagram o lavar écouter bet ar c'hoarioù vidéo. Hag evit euh, l'adresse all écouter euh, Ubisoft. n'aboe ket war bihan goude an Iveldav na war Wild hag a zo c'hoari n'eo ket embannet gant Ubisoft met oa gant studio Michel Ancel. lâret neuze war Instagram o lavar e felle dezhañ ober war-dro al loened gouez. Setu neuze e dibenn miz Gwengolo aze Bemdez gant Libération, meur a bennad. Benn ar fin e oan o labourat abaoe dek devezh war un enklask. Diles Michel Ancel zo deut e-maez e-pad an enklask. Setu neuze ar pennajoù diwar-benn un doare da da ren gant Michel Ancel, an doare da da luskañ e raktresoù. Hag an doare ma veze bevet an dibabou-se gant ar skipailhoù, neuze atersout ar skipailhoù war bihan goude nivel daou, benn ar fin e c'hoari brasañ e Ubisoft pe e oa ouzhpenn daou c'hant hanter-kant den o labourat war-se. Neuze oa ur raktres brasañ, enfin ur marteze raktres brasañ Cry of Dunes. Ya, setu, n'oc'h setu perak e vez komzet eus AAAA. Ya, setu.

Met setu ur skipal bras-tre hag e oa nemet michañsal o, o dibab pep tra ma n'avint bep diviz a veze graet gant peogwir meur a skipailh benn ar fin peogwir n'haller ket lakaat daou c'hant hanter-kant den da labour asambles neuze pep hini a laboure war lodenn disheñvel met pep diviz a ranke tremen dre michañsal hag a-wechoù Michel a lâre traoù hag daou viz goude e lâre e vo dilezet. Tout ar pezh zo bet graet gant ar skipailhoù all, ar skipailhoù war red skeiñ ar pobelenn kwa. Kemeret divizoù un tamm mod-se neuze ret eo ar pennad e ranke an deverien sellet ouzh an interview peogwir moarvat an interview e teue da lavar traoù a oa pouezus evit ar c'hoari kwa, ha ne veze ket lâret gante war eeun gant Michel Ancel. Benn ar fin e kendalc'he da labourat 'vel ma vije hihun pe dost.

Hag neuze ra vezo, bah enfin tout pezh eo gwelet aze, bah n'eus ket ken tamm ebet. Enfin, oa oa just un dra bennak o deus savet bunabun evit an etri hag euh, oa netra a ranke chom. Hag dibabenn aussi ivez Michel Ancel euh, sevel euh, lusker nevez padal hervez an dud. eh. A la bourre, enfin oa ket dem se oa euh, koll amzer, koll energiezh euh, ha tout. Euh, veze ket ket kemeret e kont tamm ebet euh, alioù an dud gant, euh, gant Michel Ancel. Ha neuze ar raktres a zeu un tamm fall, enfin dreist-holl 'veze dispignet hor bern arc'hant gant Ubisoft, hag a oa disoc'h ebet. Bah ya. Neuze o deus kaset, euh, m'eus ket soñj eus an holl, m'eus kanet net, un den, ur penn-bras Ubisoft, ur manager eus Paris, quoi, da vont betek Montpellier, diorroet, da 'm soñj. Fion n'eus n'eus klasket oa a-benn ar fin hon eus deskaset Yann peogwir oa un den un tamm a ouie en em lakaat da glevet quoi enfin gant ur bersonelezh kreñv. Neuze n'em gleve ket tamm ebet gant Añsel, neus ivez ezel war ar c'hoari a veze ket Yann tamm ebet vefe lâret pezh doa d'ober. Neuze bet oa un tamm cheu etrezo Michel Añsel neus kroget da zilezel tamm-ha-tamm ar raktres. Ha neuze, dre ma zileze tomatomañ raktres, ba skipailhoù o doa c'hoazh muioc'h a boan da lakaat da ba da lakaat anezhañ da gadarnaat an dibabou. Ya. Neuze n'eo ket gwelloc'h. Ha goude ar mare, neuze Yves Guillemot hag Serge Ascouet, n'eus komzet diwar e benn. Ya. En abadenn diwezhañ peger e-touez an dud a zo bet deus bet bet mont kuit suite d'an aferioù arallerezh Ubisoft. Hag bet oan e Montpellier evit lavar e vefe nullet ar raktres. Evit nullañ buan goude Visual Daw evit an dekved gwech evit an dekved gwech abaoe ma vez komz eus buan goude Visual Daw moarvat. neuze deuet eo a-benn Michel Ancel da genderc'hinet da genderc'hel gant ma vefe roet dezhe ar pezh vez anvet ur first playable. Da lâret eo un aozad eus... Daoust hag-eñ ouiez pegoulz zo aze? Uh, ma skeudenn tennet non, mais mm. se oa, oa, oa kepel zo oa ur blas open. Hein, yeah.

Setu, euh, neuze, meus- madame je m'en troa so labourat war ar flas Playable-se, super quoi kepel zo. Mhm. Euh, a-raok vefe skarzhet euh, Serge Asquette, evel Ja. just. Met, euh, neuze, Michel Ancel ne zi bet bet mont kuit, moarvat doa ket laouen gant doare nevez da, da ren an traoù. Mhm. Ha setu, neuze erruet omp bremañ gant Michel Ancel, neuze Libération deus aterset Michel Ancel ivez en ur goude an enklask evit goulenn... E ali. E ali, setu evit goulenn ma ouie Michel stad an traoù, al laroudare oa ket, enfin ouie ket oa kement a dud dilaouen gant e labour er skipailhoù pe zo tud o deus kaset d'ur Bez' eus tud gant burn-out ha tout. Ya. Meañ a rae bon ur skipailh bras oa ouien ket pep tra c'hoarveze tout se. Hmm. Euh, setu 'fin klask a raen em zifenn peogwir Libération a glaske tagañ un tamm anezhañ euh, war war ar c'huiennoù. Uh, neuze lâret 'neus euh, ah ya bet euh, disoñjet 'neus un dra bennak. Uh, unan eus an abegoù lec'h m'eo eo kuit peogwir uh, da heul Diskuliadur Serj Asquith ha tout hag an aferioù arallerezh eo bet digoret un enklask e diaberzh Ubisoft evit Michel Ancel. War a seblant oa aferioù ivez liammet gantañ. Neuze pennad Libération a lâre e abalamour da se eo aet kuit. Mais Michel a lâre oa ket ket bet liammet gant se graet noason Jabba Weepel machin machin. Bon, ya, se zo 'vo da gadarnaat kwa. Ya, setu, neuze evel-just, on a une classe moarvat zo paouezet, fait puis on est cuite Michel Ancel. Ya. Mais setu, n'eo ket, n'eo ket Comme je brav-tre. disais, mais tu sais, vo tu do testeniañ euh, peget, enfin... Ya, ya, C'est goût bon. Ya, ya. Setu. Mais sans être bosé, vraiment, euh, kenderc'hel a ra euh, Beyond, diorenn Beyond Good and Evil Daw, hep Michel Ancel. Ok. Ha echu unan a lâr ma vefe bet chomet e vefe ket bet eus ar c'hoari peogwir n'oa ket c'hoant labourat warnañ ken. Hervezañ ivez e vo kendalc'het gant Wild, film n'eus ket klevet keloù eus Wild abaoe an tizhin kentañ e oa kazi c'hwec'h pe seizh vloaz zo, ma n'eo ket muioc'h. Ya, ma diwrac'h n'a ket amzer da labourat war an daou raktres. Ba, sañset e penn kentañ pa n'eus kroget da labourat war Beyond Good and Evil Daou oa hanter-amzer. hanter-amzer war euh, bijili hag hanter-amzer war wild. Setu. Bon, bah gwelet vo. Ya, n'ouzon ket euh, petra... Enfin, n'ouzon ket zoken piv a zo labourat gantañ. Non. Ba etud euh, o labourat leun amzer abaoe an dizhin kentañ, ma oa zo ar banac'h gante, mestr. Evit n'ouzon ket. Setu tout, d'am soñj, war an istor-se. Ya, pa ra e dali diwar-benn tout-se? Ba deputet on peogwir Michel Ancel a oa unan eus a eus a mojennoù a ra e video gall. Ya. Eus evit ar re ouiont ket n'eus bet diroet Reman hag Beyond Good and Evil unan. Neuze c'hoarioù brudet-tre bet da c'hoario video. Setu neuze dipidus a ouien ket 'oa ken spontus-se. Bremañ eus detañs war mojennoù all ar c'hoarioù-video 'vel Erik Chailly pe Frédéric Grenelle. Met en tu-hont da se on souezhet gant doare Ubisoft da verañ ar skipailh peogwir met a fin Michel Arrête o deus laosket bon bez oc'h ez zo un tamm an tu gall Ya, an arzour a zo a-us da bep tra, n'oc'h ket Michel Ancel a vije ur seurt doue a ouife pep tra, quoi. Mais gant ur skipailh da oc'h an hanter-kant-den, gant va zouezhus, vije ket bet ba penaos e vet bezo e-barzh ar skipailhoù c'hoarioù video vez ordin executive producer ha tout o verrañ, fin o Yao! Ren lodennoù zo deus ar c'hoari evit ma c'hafe mat pep tra barzh pep lodenn kwa. Ar c'hoari 'vije lâret 'oa den ebet Merien 'z on ket, Michel Ancel 'oa just creative director met na fin 'oa ket e penn 'oa ket ober ar skipailh, just ober ar c'hoari, neuze n'ouzon ket penaos N'oc'h ket en tu-hont d'an den hag a seblant bezañ, enfin, ben a fin. Faut pas se profiter de sant traoù, mais enfin, ma tiens ne va ket e gwirionez c'hoant ober ar c'hoari-se hag bah, chercher disons un que livre tu- peu idiweilen ha tout, mais be ar c'hwezh zo ar sapre kudenn euh, euh, bah, merañ ur skipailh, quoi, tud euh, ken bras hag euh, be kat ur seurt logik ha ha traoù euh, fetis fin n'ouzon ket, be bep euh, bep trimiziad ober euh, Diverradennoù evit gwelet pelec'h emañ ar yen-trev, cheñch fin ar c'hre komprenan ket quoi evit ur raktres ken divent penaos e ban meret ken fall quoi. Ba ya n'ouzon ket. Ba Michel Ancel oa un tamm e-touez an dud enfin n'hallait den lavar netra dezhañ peogwir oa o mignon bras gant Yves Guillemot ha tout. Ya, iskis, met un dra ouzhpenn a lak da soñjal va zo sapre kudennoù e Ubisoft quoi. Ya, ça zo sklaer. Mm. Gant machin chaud gant tout an traoù-se. Ya, non, qu'est sûr, siwazh. Bah ya, setu, n'eus ket diskouezet euh, mm. kalz a youl vad. Non, non. Ok, bah ya, Tristic, ar wech ouzhpenn. Bon a bod all, tudoù, prestoc'h da brenañ ar PS5? E. PS5 pe Xbox Series One, X Series One, XS? Ya, da c'hwezek a viz Gwengolo zo bet ur darvoud ispisial diwar-benn ar PS5 gant Sony. evit diskouez un tamm ba peseurt fin evit lârat peseurt priz pe goulz tout se tout se evit al letrin hag komz un tamm diwar-benn ar c'hoarioù a vo kinniget war PSPM. Setu bo Bihan ha Bihan e c'haller menegiñ ba Final Fantasy c'hwezek. Ah ya, Final Fantasy nevez en doare bet de Heroic Fantasy ar wech-mañ. Ya, me me gav e... Me gav e seblante ket fall. Ya, fin... T'am soñj ne brein ket pe ar blijkailhin final fantasy. Ya, mais- ya. Mais blij Fin, ket... ar gameplay. Ya, setu enkezout gant an doare da c'hoari, mais euh, seblantout ret disheñvel un tamm, me gav. Ya. Oc'h euh, fin perak ket, gwelet vo. Euh, be oa ur sapre lodenn euh, gameplay deus euh, Spider-Man Miles Morales. N'oc'h ket gant un emgann, prantajoù QTE ha tout, setu n'oc'h ket cool. Hag bez' zo bet Hogwarts Legacy. Ya ya. N'oc'h ket ur c'hoari RPG o tremen e naontekvet kantved

Met o fin souezhet o n'ouzon ket marteze on on zor renet met peogwir ordin ah là là ar PS pemp ret vo kat un tele pewar k tout se tout an traoù zo super brav n'oc'h ket pa vez euh... Gortoz a rez dre marteze. Ya setu euh... ven souezhet o welet c'hoario a seblant 'vel euh... pezh re hon eus bremañ pe falloc'h quoi. Setu me da'm soñj o gwartz-hegasiñ a vo e-touez ar c'hoarioù a fello din... a lako anv mat-se da brenañ ur pezh pemp, ket diouzhtu met d'ur mare bennak. Bev ur bern c'hoarioù, ar re aon, bez zo Resident Evil Haze. Ar prantad kontadenn oc'h evel ur film bev da dispar? 'meus kavet. Me a-hend-all e ba... me 'meus aon rak ar seurt c'hoarioù n'oc'h eo. bet e oa skeudennoù newez deus Deathloop. Ya, ar c'hoari... Bepred super cool, Arcane. Arcane. Arcane. Devil May Cry pemp... Oddworld Soulstorm. Ya, c'hoari o doare nevez. Ya, hag pa ra oa c'hoazh. Ah ya, The Five Nights at Freddy's n'eus lakaet an nom da darlañ mat ha da huchal dirak ma skramm. Pugur oa un jumpscare debil. Un- bet oa ur prantad super hir gant Demon's Soul aze. Ah ya, bah n'eo ket fall Demon's Soul bezañ ur remake war PlayStation pemp. Fin- evit ar re n'eus ket bet tro da roiñ da Demon's Soul. Met kalz re hir oa ar prantad kinnig. Bah tu as dit très bonne parce que ça allait être vrai une. Ia, gwir eo, me oan. Hag euh, bez zo ivez ur c'hoari nevez gant Santa Monica Studio, anvet Ragnarök, met n'eus bet skeudenn ebet. Oc'h eo. Iskis, hag euh, be vo euh, ur servij evit c'hoari da c'hoario gwellañ ar PSP war, euh, la la li la la la gant God of War, euh, Final Fantasy, ne sant ket petra. Ia, bez zo tout de... ar bern c'hoarioù eus PS5 ar tu, mes ar PSP. Ia, setu. Oc'h ur servij enlinenn paius zirouoc'h. Ya, ba vel an Xbox Game Pass, me ouzon ket petra. Ya. Ha n'oc'h eo evit euh, klozañ ba, eo bet diskuliet euh, m'oc'h eo an deiziad evit al letrin hag a vo edan naontek a viz du e Europa. Hag un tammig abretoc'h e Stadunaned Japan, euh, meus ket joñs pelec'h. Hag an oc'h eo bet vo daou stumm? Ur stumm lec'h ma na vo ket posupl prenañ c'hoarioù fizikel benn ar fin. Ur stumm niverel hepken a zo vo da bewec'h an euro. Hag ur stumm lec'h ma vo lenner pladennoù da bemp kant euro. Setu hag ur ramz eus seblantout a dra bras spontus, al letrin. Ya. Forzh penaos, eus ce que tu prennes ken, non? Tu ne vez kavet neblec'h ? Ya, met 'benn miz du 'vo kavet en-dro, enfin... Ok. Michañs ? Enfin n'ouzon ket, N'ouzon ket. ma tu sais 'vo 'vel ar Switch, er pegn entañ 'oa start kavout Switch. Ya, bah bezet dija tud o prenañ evit adwerzhañ aze. Ya, bah forzh penaos euh, ma rañ 'vel boaz e c'hortoziñ 'vije ur stumm euh, all deus al letrin 'vit prenañ ur stumm kentañ. Oh ya, ya. Da 'm soñj ça risque da galz tra o prenañ diouzh tu. Non, bah non, franchement, je me suis dit déjà quand mille c'hoari euh, al d'ober. Ya, setu. Setu, hag euh, a-hend-all e dans- d'ar zeitek a viz Gwengolo ez eus bet euh, Nintendo Partner Showcase all gant Monster Hunter, daou c'hoari Monster Hunter. Noc'h eo Monster Hunter Rise a seblant kefal, mais un tamm euh, boss rush noc'h eo n'eo ket re ret ma c'hoari, ma doare c'hoari, mais A-hend-all seblante un tamm Breath of the Wild me gav, seblante cool. bet oa Monster Hunter Stories daou, n'oc'h ket kentoc'h gant un design un tamm chibi ha tout. un heuliad da fitness boxing, setu, n'oc'h ket perak ket. ur c'hoari newez disgaea, ur c'hoari Eus meus ket komprenet ma oa ur c'hoari strategiezh anvet Empire of Sin gant un ergelc'h un tamm mafia. Ah ya ya, un doare c'hoari XCOM da'm soñj. Ok, setu. Ar pezh gav int fentus oa ar plac'h oc'h eo a seblant komz galleg peogwir a deu a lar come and get it, mon chéri. Bah, un tamm, euh, ya, euh, mode euh, cabaret à New York. Ya, setu. des trucs. Ya, Diorret gant Paradox Interactive, non? mateze war. Ya, setu mare euh, penaos lec'h ma oa difennet an alcool, euh, penaos euh, speakeasy ha tout se. Me gav. Vit an ergelc'h. Noc'h an ergelc'h a seblant plijus, mais N'on ket sur 'vije an doare-c'hoari a blijfe din. Setu sniper elite pewar Italia blabla hag bihan-ha-bihan o deus diskouezet Vlong Dark war Switch. Ya. Met ket e brezhoneg. Henan. Ur c'hoari golf, Hades, ur c'hoari Super Giant Games. Ya. Berlin Wonderworld a seblant bezañ c'hoari zorvenn tri D boucle ha seul. Rune Factory pemp a zo noc'h ur JRPG liammet fin un tamm cross ar Westmoon traoù merañ un ti-feurm war memes tro kwa. Hag dreist-holl ez eus bet lâret e vije Ori and the Will of the Wisps. War Switch hag ur stumm kolektor super brav gant an daou c'hoari Ori and the Blind Forest hag Ori and the Will of the Wisps. Ah yeah. N'oc'h achuet eo gant se, n'oc'h un tamm cool. Mm. Setu mod all kel o c'hoazh Nintendo vel boaz, n'hallan ket komz diwar benn traoù all. D'an eizh a viz Gwengolo oa bet diskuliet ur c'hoari Ne oe e rummad Irul war Yorzh ? N'oc'h ket ar seurt... Ya. Penaos 'vez lâret ? Hack and slash ? Non. Jo, jo, un Bev. tamm. E Bed Zelda. Ar beat-them-all kentoc'h. Ya, Beat Them All, trugaré. E Bed Zelda, n'oc'h pas roet anv ar rummad euh, orin Dynasty Warriors Dynasty Warriors, trugaré. N'oc'h ket euh, memeus doare c'hoari me Bed Zelda, hag a oa bet war euh, Wii U. Hag oc'h eo e n'oc'h eo ur c'hoari nevez anvet Age of Calamity hag a dremen kañlañ a-raok Breath of the Wild evit displegañ petra zo c'hoarvezhet. Gore-mañ e-touez an traoù fin istor e-barzh istor Breath of the Wild ivez komzet diwar-benn se. An darvoud-se, buan-ha-buan. N'oc'h evit kompren gwelloc'h ha tout. Setu.

Model evit an Animal Crossing Ghost, n'ouzon ket penaos e lâret. Ya. E 'z eus darvoudoù liammet gant Halloween aboe dec'h, n'oc'h ket dispar. Hag kelo an dez a zo tudenn newe Super Smash Bros. Ya! Ultimate! ha 'neus torret Twitter. Hyatt a red na streeter, ouzhpenn neuze Super Fentus. Damien Mayence n'eus klasket brudañ flipon rik d'ar memes Ah d'ar non mare-se. Mais quel possible. Neuze, me mo solet, eh, mais Damien Mayence a story Sur Twitter. Twitter. A drugarez da Flipon.

Ultimate, n'oc'h e eus ma porzh ar Switch. Ez eus tu d'ennon eo deus bet Minecraft. N'oc'h e Steve, Alex, ar zombi. Ar zombi gant Enderman. E setu. N'oc'h e a zen eus torret Twitter. Kenavo. yeah. Ba setu 'vit ar c'heleier. Ha c'hoazh me zuro hon eus ankouaet dek mil tra, ar Gamescom, an TGS, tout se, 'm eus heuliet Fur, bet tra. mais n'eus bet netra dreistordinal. Ba non, fin re, re a-drev, war memes tro. Hmm. Daoust hag-eñ 'teus c'hoant ober ur shout-out da dud? Bremañ? Ya! Ok. Shout out d'an dud a selaou ac'hanomp. Nozvezh dimerc'her a lar e blij deomp dezhi selaou. Ouzhomp abadenn. Ya, shout out ivez. N'eo ket ur selaouerez met marteze e vo a-benn un nebeud bloavezhioù. Shout out da Aziliz. Marteze eo ur c'hoarierez yaouank.

Neuze me 'm eus kendelc'het da c'hoari da Littlewood, da'm soñj on oa meneget ar c'hoari-se ar wech tremen. Ya. Animal Crossing, Stardew Valley, euh, toutes ces... Ya, ya, Ben Affleck e tost a-walc'h eus Animal Crossing. Film Ben Affleck e vez meret ur gêriadenn ha n'eo ket euh, un atant 'vel mar Stardew Mhm. Valley. Neuze euh, ret eo sevel ti an dud ha tout se zo Animal Crossing 3. Ya. Neuze em eus plijaduroc'h c'hoari un tamm bewech met 'vel Stardew Valley e tremen an devezhioù, enfin lakaet da rest tremen meur a zevezh da-heul peogwir barzhed Animal Crossing eo an devezhioù ar vuhez gwirion ma ne faziont ket. Ya se c'hell. Neuze aze zo un efed ba c'hoant 'meus ober un devezh ouzhpenn, un devezh ouzhpenn hag goude 'peus graet dek devezh hag e un eur feure hag e retit mont da gousket. Da labourat. Setu.

Gant an dud all eh grondomp asambles. Ya, Poli Karante. Ya, penn-da-benn. Ha setu, goude m'eus c'hoariet ba deux demez e ur stumm euh, unan pik zero eus Hades, euh, a zo c'hoari nevez euh, Super, Giant, Giant Games, bet diorroet. Euh, Bastion, Transistor, n'eus plijet kalz din, hag euh, Pyre, m'eus ket c'hoariet kalz, mais ma c'hoari fen e plij fe din, d'am soñj. The Huddles a zo ur c'hoari d'ur re rock-light, da lâret eo evel Binding of Isaac petra c'hoazh, Dead Cells, oa komzet diwar-benn-se dija. Setu fenn rock-light ha plijus-se, 'meus ket c'hoariet kalz evit ar poent ha dreist-holl on super nul, neuze ne dan ket a-benn da vont gwall bell. Streamet 'meus un tamm zoken, ar Zun Tremen da'm soñj, pe ar Zun a-raok, a c'hoari, marteze kendalc'hin. Ya. Mais setu, enfin, un troari un tamm muioc'h a-raok reiñ un ali peger... an holl a lâre super, mais da'm soñj n'on ket bet pell a-walc'h evit ma vefe ken mat-se. An holl a lâre super horny? Ya, e war a seblant bagure an doueed n'int ket gwisket kalz hag int holl super yaouank ha kigennek. Ouh là là! Mais n'eus ket kavet foa... Enfin, n'eo ket ur c'hoari rer kennebeut, quoi. Non, mais quand vous donnez Ventus. Ya. Hag eus eus ur mouezh an tamm peus 'vel lâret kasran. Ah ya. Fin bref, fin memes bet on ket bet Bah marteze n'eo merket ket da gant se. gig. Ya marteze. Mat. c'hoant 'peus komz un tamm eus c'hoarioù dit? Ya, fin euh, ma c'hoari din a zo ur c'hoari 'm eus c'hoariet ganit. Oc'h avout tu da gomz asambles. Sell 'ta. ez eo on da c'hoari, nann? Da gomz diwar-benn Unravel Two, hag a zo ur c'hoari savenn a luziadello, diorroet gant Coldwood Interactive, hag a oa bet embannet gant EA. Heuliad Unravel, ar c'hoari a oa deuet 'maez e daou vil c'hwezek, eh? Hag e daou vil triwec'h 'oa deuet e-maez Unravel Two evit Xbox pe PS, n'ouzon ket petra. 'Meus ket ch- 'meus ket stremmet peseurt letrino, mais bon. Ba dreist-holl PlayStation non? Ya, mais bon, war a seblant 'oa deuet mezilh war Xbox. Ok. Ha PC. Hag ar Steam Switch a... oa deuet maez e miz Meurzh daou vil naontek, ha ni m'hon eus c'hoariet war Switch. Ah ya. Setu, met ken kaoz, ma fell d'an dud gouzout. Euh, me na ma ket c'hoariet da c'hoari kentañ, hag a oa dija ur c'hoari savenn euh, gant un dudenn e gloan. Ya, met ur c'hoari hepken, da'm soñj. Ya. Da'm soñj ivez. Hag a-benn ar fin Unravel2 a zo da'm soñj me'm eus doare c'hoari met gant un tu ken skoazell kalz brasoc'h. A-benn ar fin e rank daou voulom gloan tremen e-biou ur bern skolioù a bep seurt. Setu tamm pe damm. Un tour-tan a zo evel Hub. Hag evel doare da vont e pep live quoi. Hag al liveo a zo da skouer ur c'hoad, ur rinier, ur bouradeg, enfin setu traoù ese. Bez' zo un doare istor donoc'h un tamm a-drek an darvoudoù gant daou vugel o terc'hout kuit eus... rak enfin Ur c'heuliadin gant tud feuls pe ne ouian ket petra, met n'eo ket gwall sklaer a-benn ar fin hag 'm eus ket kavet a zad da gompren. Ya, n'ouzon ket ma oa m'o deus Ya. gwirionez skrivet an istor Ya, setu. rastreoù dreist-holl evit reiñ un doare foñs Dont, quoi. ya, ur seurt donder euh, pa n'ouzon ket hag e oa eñ da lakaat se a-benn ar fin. Ya, n'ouzon Pugur ket. oa, oa moutik an istor gant ar Boulomig o glan dija, quoi. Ya gwir eo. Ba setu, n'eus netra, fin n'eus ket aimp da gontañ kalz trawal, met kavet 'm eus 'oa ur c'hoari plijus-tre d'ar c'hoari da daou. Prantaj o zo a oa start start a-walc'h. Pe start kenañ. Ya, an dindañs diaoulek. Hag ba c'hoarzhet hon eus kalzik peogwir a-wechoù 'deuimp ket a-benn tamm Tamm ebet. Ya, ya. Oc'h e c'hwitem forzh pegement ha tout. Ha pa oa ket un oc'h c'hwitout oa egile pe eben ha tout sen oc'h. e- Met deut on ma benn da achuiñ ha ar c'hoari memes tra. Ya, n'eo ket fall. Mais ur c'hoari meskaj savenn hag puzzle. Ya, dres. Tamm vel um, train. Um, Mm. Levezit. Ya. Setu, n'oc'h e... ur c'hoari a ra lamme ha liañ d'an dud evit c'hoari da veuraini kwa. Ba ya, da zaou dreist-holl. Ya. N'haller ket c'hoari da vuoc'h da... Ya, ya, ya. N'oc'h ket da... Setu... Mod all eo bet gwelet marteze gant tud zo e oan o c'hoari ivez da Clone Hero. Noc'h e gwirionez on kroget en-dro da c'hoari gant euh, c'hoario gitar hero war Wii pugur 'm eus tapet en-dro euh, ma gitaroù plastik evit c'hoari euh, da c'hoario gitar hero hag euh, en ur c'hoari da- gant ar c'hoarioù-se 'm eus soñjet ah benn ar fin 'gavfen plijus kat tonioù nevez dommaj eo 'vije ket euh, c'hoarioù nevez deus ar rummad-se hag hor c'hae 'meus dizoloet e oa hor c'hae deus Clone Hero a zo ur c'hoari frank ha digoust ha zo un penn-da-benn ar pezh a lâr hor c'hae ur eilenn bet da fin deus Guitar Hero evel ma c'halle bezañ Frets on Fire da skouer. Ya, m'emaoc'h ket kalz a Frets on Fire. Setu, hag ba 'benn ar fin ez eus un diaz kanaou eno da Belgargan dre ar wiki. kanaou eno ar c'hoarioù ofisiel, me ivez ur bern kanaou eno all dibabo gwad gant ar c'hoarierien a bep seurt doare sonerezh, añfin ur bern traoù zo d'ober, setu kalz kalz ur wezh 'zo chomo din da c'hoari. Ya, n'em eus ket lâret met c'hoari PC n'oc'h eo hag on deuet a-benn en un doare-zimp tre da lakaat ar Wii da vo- ar gitar Wii da vont en-dro gant gant ar PC setu e plijus-tre kwa c'hoari gant ar gitar plastik. Hag ar Wiimote 'vel war ar skorn tele gant ar Wii. Ya, plijusoc'h eget c'hoari gant ar c'hlavier. Ya, suroc'h. Ha setu nor rest gwad 'meus un toullad abadennoù war Twitch gant ar c'hoari-se, met siwazh ez eus c'hoari kudennoù gant gwirioù zo evit evit tonioù zo n'oc'h pen ket klevet bepred. met marteze e cheñcho an afer-se. Peger e vo un emglev gant etre Twitch hag RSSM d'ar mare bennak N'oc'h ket gwelet vo. Setu, ma diwroc'h e, e c'hoarie un-dro ar Twitch n'oc'h ma fell deoc'h dont da lârat din gant peseurt tonioù c'hoari e vo posupl. Ha gwelet anv c'hwi tout. Hag ho klask tonioù kalz re start evitañ. Setu. Ya, me 'meus prenet nevez-zo ar c'hoari anvet Momodora zo ur C'hastelvania. Me 'soñje din e vefe un dra moutik, fentus a-benn a fin super diaes. Neuze euh, Momodora? Momodora hag a beus un o super hir goude. Ur c'hoari japanat? Ur c'hoari brasilian. Ok.

Ma urzhiataer n'eo ket galloudus a-walc'h evit c'hoari mat neuze. Met n'eo ket fall peogwir bez ur c'hampagn evit ar mod c'hoari unan neuze. Bez' e vont d'ober se dreist-holl da'm soñj. traoù a c'hoarvez just goude ar rann c'hwec'h. Neuze kregiñ a rez, bez' zo an eil des stars o tarzhañ. Sentu se. C'hoazh ur c'hoarez Star Wars. Eh ya, c'hoazh ur c'hoarez Star Wars. Ha kenderc'hel a ran da c'hoari da Geogesser, euh, ar Zun Tremen, d'am soñj, o deus euh, lakaet un doare c'hoari nevez anvet Country Strike a-benn a fin. Et... Streak? Streak, ya. Et ret just euh, kavout ar vro neuze euh, peurvuiañ e ret c'hoari hep fival, se an doare ofisiel da c'hoari. Hag e ret dit kavout ar roller m'emaout. Ah mais c'est duroc'h et dreist. Ya, bah ya, hag eus ma ma fin. Ya digarez. Ma teu ar striken aze ma teuez a-benn e treonias d'ur vro all ha ma kolez ma ne gavez ket e kolez ha setu. Setu. Sympa c'hoant nac'h. ma kouezh e-kreiz niblec'h. Enfin, Ya, e super euh, torped ça se bara voit dezellet tous. gant, euh, gant e holl, ha goude gant euh, ar pezh anvet armeta, quoi. Da lâret eo gant euh, tout Ni a... war, ar linenno war an hent? Ya, setu, hag euh, neuz ar, ar, ar c'har Google Maps, Google Street View, Yeah. euh, genre ma zo a beugou war euh, ar Skoden, petra on sait. Enfin, Hmm, ok. Penn-da-benn. Me kavout a ran fentus ha dre diaezet chom aze da c'hoari peus c'hoant c'hoazh. Ah non, mais ar wech mañ emañ o poeñchoù mat hag e kozhin genre... Dreist-holl n'eus ket an holl vroioù. Ba dreist-holl aze e red dezhe lakaat un anv hag harzoù d'ar broioù. Padal, war ar jogaser all, enfin non, war just ar poent, neuze, ba... Koulskoude reomp, pa vez kaoz eus harzoù-broioù erbet, ba bezoreoù zo a zo un tamm... Skoemp! Ya, setu neuze da skouer Israel a zo hep Palestina, Serbia a zo gant Kosovo. Setu, met bez zo plutôt klemm evel-just. Ha n'eus ket tu klikañ war Taïwan. Ya. Tra bon se. Ya. N'eus ket tu kaout poañchoù du-se. Ben ar fin, e-keñver ar poañchoù, n'eus ket penaos reont, met n'haller ket kaout pep lec'h. Neuze goude ar mare e voe yec'h un tamm-tamm pennañ ar vroioù. Da lâret eo ma 'z eus ket netra e China neuze ma peus sinoù chinaek e ouies out e Japan an traoù-se. Ok. Mais setu fentus, fentus eo. Ya, seblant tout dra cool. Streamet 'm eus un tamm pa do dimez ivez. Ma fell deoc'h adkavout war Twitch. Setu hag n'oc'h me meus eset Super Mario Bros. pa ma tregont Boz oc'h eo? 'meus ket komprenet c'hoazh pep tra, met fentus 'zo oa. met me 'meus c'hoariet dres 'vel ma vije just Mario. 'meus ket tamm ebet klasket ur strategiezh evit talañ ouzh ar re all ha tout. Benafin, penaos e c'haller talañ ouzh ar re all? Ba dres 'vel Tetris ninety nine, bez 'zo doareoù da dagañ an dud en ur di- D'am soñj eo un dra evit ma vije diaesoc'h. Bev oa, met ur mare-se zo tud o deus lakaet din ur bern ur bern goumba, kalz muioc'h goumba peut-être. gallout dre se lakaat ar re all da goll amzer, Yeah. fin da gant nebeutañ amzer evit mont war-raok. Ha un dra all zo c'hoazh. N'oc'h ket memes laosket un dra aotomatek peogwir ma c'hoant just c'hoari da Mario. Met n'oc'h ket bet ar wech kentañ tout 'm eus kollet en un eilenn peogwir on bet loc'het gant ar goumba kentañ peogwir ma ket komprenet peseurt

Ya, ya, rakpas. Ba bennañfin mennozh an Tetris Entiern a c'haller lakaat d'ur bern c'hoarioù. Ya, met gwelet ur c'hoari zaven oa iskis un tamm. Ya, ba ya, penn-da-benn. Mm. Setu. Ma, peus ket c'hoarioù all da... Ah non, euh, ma den. orphan Bah, tu zo komz diwar-benn Flipon Ya, komz diwar-benn Flipon, marteze. Euh, Flipon a zo euh, c'hoari a zo bet diorret gant Damien Mayence. hag a oa a-raok er studio Pixelna Studio o deus diroet ar c'hoari anvet Steredenn. E oa ur shoot 'em up roguelike. Diaes. Diaes, ya. Ha dreist-holl a oa bet troet e, e brezhoneg. Gant yours truly. Ya, setu. Hag a lennet ganit. Ya. Et hag euh, Alain de Montfort ivez, evel juste. Hag ar wech-mañ neuze n'eus bet c'hoant ivez lakaat ar c'hoari-mañ ivez e brezhoneg. Neuze Flipon a teuio e-maez d'an heiz a vizere. Neuze c'hallan lavar hep teurel hep terriñ Twitter. Ya. Hag a vo e brezhoneg ivez troet ganin hag adlennet ganit ha gant Stefan Carpentier, trugarez dezhañ hag dit ivez. Setu neuze war Switch urzhiataer dreist-holl war Switch hag urzhiataer e penn-kentañ goude e vo war PlayStation, Xbox ha iPhone hag Android. On a une Setu. c'hoari brezhoneg war Switch neuze. Da'm soñj. Meus ket c'hoant lavar, euh, marteze zo unan zo deut maez, euh, ouian ket, meus ket meus ket c'hoant, euh, Hmm. fucky tud zo, mais euh, Dinda Hout, ya, et on a eu le c'hoari war Switch, e brezhoneg. Sure. Ya, ha neuze, peseurt doare-c'hoari marteze peus c'hoant de gouzout Ya, lardi euh, Benafin et euh, c'hoari evel Tetris Attack pe euh, Japan da maison joan vet panel de bon hag a zo ur c'hoari match tri euh, ma un tamm iskis Benafin e vez ur gael euh, un tamm vel match tri qu'on a bep seurt review a bigne ha ret eo dit euh, eskemm bloc'hoù bloc'hoù e-kichen war a-blen evit ober heuliennoù tri pe muioc'h quoi, evel-se goullonderi ar gall. Setu diaes displegañ aesoc'h eo d'ar sellet ouzh ar video pe en ur c'hoariva even. N'eo ket 'vel Pouyo Pouyo. N'ouzon ket petra eo Pouyo Pouyo. Ba, met fin 'vel ma tisplegez e seblant dimp bezañ un tammig revel, met n'on ket sur. N'eo ket evel Pouyo-Pouyo peogwir Pouyo-Pouyo e red dit leuskel pechoù da gwei. Marteze. Non. Non, Setu- pas mal. Aze eo juste ur gall o, o sevel. Ok. Hag e red dit euh, change place d'an d'an traoù. D'ar bloc'hoù Ya, setu d'ar bloc'hoù. Euh, bezo un doare ur mod istor, gant un istor dreist-ordinal, gant euh, ar plac'h yaouank hag e, hag he fi. O vont da degemer Fippo-Bloc'hoù evit gounit arc'hant evit predañ un ti d'o dizad-kozh. Ya! Setu. neuze berzh ar magistor ez a a bep seurt... Ya, a-geskern. A bep seurt doareoù c'hoari. Bez' ur mod normal hag bez' ur mod ivez lec'h ma 'peus ur gael hag e ret dit goullonderiñ ar gael benn ar fin hep na chomfe netra. Neuze n'eo ket fall, se 'vo un tamm nevez en doare c'hoarize. Setu beus ur mod liesc'hoarier betek eizh da'm soñj e lec'hel. Ah ya! Ya. Tu veux c'hoari asambles ma fell dit Ya, mais war Switch fin n'en eus ket euh, c'hwec'h mignon. Ya, mais je c'hoari da zaou ivez. Ya, juste. Euh, euh, chetu, bezo iver en mode euh, score, l'air gant ar, euh, gant ar leaderboard. euh, Ya, tre un tamm grade. euh, Si tu- kevezeres. Ya, evit ar pod, on hini kentañ war ar PETA, peogwir n'eus den bet o c'hoari kazi. Da am soñj pa teuio er, er-maez ar c'hoari, Ya, euh, un affaire all. Ya. Mais euh, streamer int ar c'hoari euh, d'an naiz a vizere pa teuio maez. Yes. Setu ma fell deoc'h gwelet euh, PETAE. Ha bai, ha laouen. Uh, neuze lakaet vo uh, alc'hwezhioù da c'hounit, neuze sellit war Twitter pe Facebook evit gouzout penaos gounit. E ya, eo ur c'hoñkour e-barzh petra c'hoari ganit, digredus. E ya. Ben-nebeut 'vo bruderezh a-raok an abadenn ha tout, diwallit. Eh, n'omp ket petan ebet evit ober se, gwelloc'h e lavar marteze. Eh, ya, ya, ya. Bah, déjà, Androidigez oa youl-vad. Ya, oa youl-vad. Bah, profet eo bet diomp ar c'hoari. Ya, setu.

N'oc'h ket ba bihan-ha-bihan ul levr-bannoù-treset italian anvet Les Générations, fin me 'm eus lennet e galleg evel-just. N'oc'h ket e galleg e anvet Les Générations hag a zo bon a fin un dra simpl a-walc'h ma 'm eus kavet brav-tre gant ba ur paotr yaouank ha tec'het kuit E vilojenn fin ar gêriadenn lec'h oa o chom evit bac'heuil ar paotr hag a gar e betek Milano hag benn ar fin e oa bet un tamm lakaet a-goste gant e dad pa oa bet. Gant e vagouved oa envel reizh e vab. Ha setu e tistro pegwir e achu an istor karante oc'h eo. Ha oc'h eo e krog da sikour e vamm-gozh hag a-benn ar fin e kompren un tamm zo bet c'hoarvezet traoù start ivez gant e voerebed ha tout se n'oc'h n'eo ket just a-benn ar fin un tamm ar re yaouank a zizolo e c'hall gouzañv an dud koshoc'h koant. Met n'oc'h n'eo ket... fin anat eo an tamm an traoù met kontet eo en un doare brav-tre me gav. Hag a-hend-all 'm eus sellet deus ar film anvet Good Boys a zo ur film penn-da-benn fin produet gant Seth Rogen tout. Oc'h ur fent gros kenañ. hag a zo un doare superbad met gant skolajidi yank-tre, enfin skolajidi c'hwec'hvet quoi. Ya. Ha n'oc'h ket met trochet met santus. n'oc'h ket zo tri mignon a zo unnek pe daouzek la quoi lakaomp hag a fell dezhañ mont d'ur gwel gant tud cool ar c'hlasad quoi. Pugur e vo ur spin-vebordell oc'h c'hoari spin-vebordell oc'h soñj dezhe ah mat-se roin da bokañ ur plac'h evit ar wech kentañ tout. Neuze petra eo tout peurrest an istor zo peurtrev droch a c'hoarvez? A-benn ar fin zo un dra gant ah ya! tout pegen tamm an istor a zo a-benn ar fin na ouian ket tamm ebet penaos pokañ. N'oc'h ket e klaskont gouzout hag evit-se e laeront drone tad unan deus ar baotred evit mont da spiañ an amezegez hag he mignon. Hag benn a fin e c'hwit pep tra, doan ket a-benn da gat titouroù, met an amezegez a dap an dron, hag evel-just n'o doa ket droed da c'hoari gant an dron oc'h e ret dezhe montiñ an amezegez, ha benn a fin an amezegez a ra kuit, fin zo tout un istor gant se, lec'h ma n'omp c'hoant gantañ ket tout, met forzh pas, setu c'hoarzhet 'm eus kalz. War a seblant e blij dit ur fenn gros eus ya, Volkswagen. Be ya, Benafin. E plij din kalz an traoù droch. Ba- ba- euh, Benafin a pezh a zo fentus gant... N'oc'h ene ket tamm ebet ar film evit ar vugale. Euh, mais ar pezh a zo fentus e... Ba zo kalz traoù euh, rer hag ar baotred ba ouient ket tamm ebet diwar-benn Barroso kozh quoi. Oc'h Hmm. gouignoc'h eh mais sell da Barroso ar vich ur c'hoariello euh, rev ha tout, enfin, setu n'oc'h ket droch, droch bout. Ok. Hag evel boaz gant euh, tout an doare filmose zo ivez un dra un tamm... euh, un tamm c'hwerv gant euh, ah, daoust hag eñ e verc'h mignon just pugur ver euh, amezek hag euh, benn a fin marteze n'amblewer ket kement-se ha tout. Fin trev un tamm euh, ya, et- estreget fent zo. Bez zo ivez Ok. trev un tamm euh,

Ha bez' zo genre bez' zo eizh, bez' zo dek den a ra war-dro hag e-touez an dek den-se bez' zo daou Un tri. impostor, Ah ya. tri, tri tour quoi. Ya. Hag e red dezhe lac'hañ an holl quoi. Mhm. Ze re, re dezhe da- d'an dud all dividout piv eo. Puis ouais. Vel barzh al lougarou benniz. Ya.

Met a fin eo dudius-tre da sellet peogwir c'hoari a reont gant meur a Twitchour. Neuze eo dija bezañ tout kumuniezhioù ba dek den a sell ouzh ar c'hoari hag ouzhpenn e fentus peogwir ez an dud o 'n em huchal warne ha tout lavar ah te zo an traitour Narn eo kement. Neuze eo dudius-tre da sellet penn ha fin peogwir evit se. Marc'hamañ-tre urzhiataer ha digoust d'ar rezoug neuze e c'hell an dud c'hoari aes-tre. Setu d'am soñj abegoù Ok, arberzh. mat. Euh, bah, setu trugarez d'ar hag euh, ken ur wech all. Kenavo! Kenavo!